باسکردنی تۆپی پێ بە تایبەتی گەیم بابەتێکی هەستیارە چونکە گەیمەرێکی سەرسەختی هەیە و ڕازی نابم بە خراپە باز لە یاریەکە بکرێت بەڵام فیفاهشدا ئەو یاریە نەبوو کە زۆرینەی گەیمەرانی فیفا چاوەڕوانیان دەکرد زۆر کەس بە یاریەکە قایل بوون بەڵام گەیمەرە سەرسەختەکانی فیفا کە لە کوردستان ژمارەیان زۆر زۆرە چاوەڕوانیی زیاتریان لە فیفا هەژدە هەبووە هەموو ساڵێک ئی ئەی بە وتەی خۆیان فیفایەکی نوێ بڵاو دەکەنەوە بەڵام هەر هەمان یارییە هەندێک گۆڕانکاری بچووک لە یارییەکە دەکرێ ئەم جۆرە گۆڕانکاریانەش دەتوانرێ لە ڕێگەی ئەپدەیتەوە بکرێ سەرجەم یارییەکانی دیکە لە ڕێگەی ئەپدەیتەوە ئەم گۆڕانکارییە دەکەن نەوەکو یارییەکی دیکەی شەست دۆلاری هەموو ساڵێک بڵاو بکەنەوە. زۆر گەیمەر کێشەیان لەگەڵ کۆنێکشنی سێرڤەری EA هەبووە خۆت ئامادە کردووە و یاریەکی ئۆنڵاینی ئەڵتیمەیتت هەیە لە ناکاو سێرڤەری EA دیسکۆنێکتت دەکا تاکە کەسیش لۆمە بکرێ تەنیا EA یە چونکە سێرڤەرەکە هی ئەوانە و کەسی دیکە نییە کێشەیەکی دیکەش سکریپت بوونی یاریەکانە گەر یەکەم جارت بێ و یانیش سەدەم جارت بێ فیفا هەژدە بکەی هەست بەوە ناکەی کە یاریەکە سکریپتە و سیناریۆ کراوە بەڵام گەیمەرە توند و شارەزا و پڕۆفیشناڵەکان ئەمە دەزانن. تەنانەت هەیە دەڵێ لە دە خولەکی یەکەم دەتوانێ پێشبینی تەواوی یاریەکە بکا چونکە یاریەکە سکریپتە. کێشەیەکی دیکەی یاریەکە پینگ پۆنگە کە ئەوەش هەر سکریپتە. یاریزانەکە تۆپەکە دەگرێتە خۆی و پاساتێک دەکا ئەستەمە تۆپی لێ وەربگیرێ. ئەمە لەبەر ئەوە نییە کە یاریزانێکی لێهاتووە بۆیە، بەڵکو لە سکریپتی یاریەکە دەزانێ، دەزانێ سیناریۆی یاریکردن چۆنە. ئەمەش زۆر گەیمەری توڕە کردووە و بێزار کردووە. گەورەترین کێشەش هەبوونی لاگە لە یاریەکە هەندێک کات تاوانی کەس نیە هێڵ ئینتەرنێت خاوە یاریەکە لاگ دەکا واتە خاو دەبێتەوە بەڵام زۆرینەی کات سێڤەری یاریەکەیە خاوە و بەباشی کار ناکە لەگەڵ ئەوەش فیفا هەژدە یاریەکی زۆر خراپ نییە بەڵام شێوازی یاری کردنەکەی بە شێوەیەکی زۆر سەیر گۆڕدراوە لە چاو فیفا حەڤدە یاریەکە وا لە گەیمەر دەکا لە جیاتی ئەوەی بە ماندووبوونی خۆی لە ئەڵتیمەیت یاریزانی ئایکۆنی و ناودار بەدەست بێنێ هەندێک گەیمەری دەوڵەمەند بە پارە لە یاریەکە یاریزانی نایاب دەکڕن ئەمەش نادادپەروەریە بۆ زۆر کەس دەتوانیت بە ئەزموونی خۆت یاریزانی نایاب بکڕی. بەڵام زۆرت پێ دەچێ هەندێک کەسیش بە پارە دەیانکڕن داوا دەکرێ سیستەمی پارەدان لە نێو یاریەکە نەمێنێ چونکە قومارێکی ئۆنڵاینە چاوەڕێ دەکرێ فیفا نۆزدە لە پایزی ئەمساڵ و مانگی نۆ بڵاو بکرێتەوە بەڵام پێشبینی دەکرێ بۆ ئێکس بۆکس سری سکستی و پلەیستەیشن ثری بەردەست نەبێت چونکە یاریەکە بە ئینجنی فۆرست بایت کار دەکا ئەو دوو کۆنسوڵە کۆنەش پاڵپشتی لەم ئینجنە ناکەن. یاریەکە گۆڕانکاری گەورە لەسەر شێوازی یاریزانەکان دەکا چونکە گلەیی گازاندەیەکی زۆر لە فیفا هەژدە لەسەر ئەم بابەتە کراوە هەروەها پێشبینی دەکرێ کۆتا جار بێ مۆدی جۆرنی واتە چیڕۆکی هەنتەر لە فیفا دابنرێ فیفا نۆزدە لە پایزی ئەمساڵ بۆ پلەستێشن فۆر و ئێکس بۆکس وەن و پیسی بەردەست دەبێ.